Ram leh i tan zauh bung sawm pariatna duhthlanna Jenny te chuan a rualin palai hmel an hmu kawp ta a. An inleng pakhat chu Lalrinliana veti doctor a ni a. Pakhat erawh chu Lalramsuana a ni thung a, Kuligawna Jenny pu te an kau phei a, an rel ho ta a. Jenny pa chuan, Hei le, in leng pahnih Jenny betu a rualin kan nei ta mauh mai a, ngaihtuahna hman dan pawh ka thiam hlel deuhin ka inhria a. Chhungkhat leina hnai tak tak kan han inpunkhawm chu a ni a, kawngkhatah chuan a lawmawm viauva duhthlan tur kan nei tihna a ni a. Kan inleng pakhat hi chu Mamite nena thawk ho Betty doctor a ni a, chhungkaw khawsa thei tak an ni nghe nghe a, tin a lo leng hmasa an ni bawk a. A dang leh hi chu thingtlang lam mi. Sorkar hnathawk pawh ni lem lo. Tin, hmaithaifa a ni awm a, lehkha thiam BA phei chu a ni ve awm e. Engtin nge kan tih ang? a han ti a. Jenny nu chu rangmang kheng hian a lo ding chhuak a. Aah, ngaihtuah thui teh chiam a ngaiin ka hre lo kei chuan. Mami pawhin kan thu chu a hnial tur a ni lo vang a, khawpui mi hausafa, officer leh nghal leh thingtlang mi hlothlo mai mai chu a buh ka rit hlei em mai. Mi a ni leng lo tan chuan thlan tur chu a hriat sa vek a ni lawm ni? Pa pakhat thang awk. Va hrit leh seh pa buk ang deuh kha a ni a, naupang a tak ngial pawhin va hrit thlanna chang a hriat kha. Kei chu ka rilru ah chuan a fel daih tawh. Kan chhungkaw milpui leh zawlpui a hmasa kha kan thlan a dik ang. Jenny pa hi chu le hawihhawm ta reng reng chuan mawi hawi ah tiang hian a han punkhawm ve ah ka ngai mai a ti zung zung a. Jenny pu chuan thlirna kil khat atanga thlir chuan a sawi kha dik hle mai. Kil hrang hrang atanga thlir thiam erawh chu a tul ang a. Kei chu tehna ber atan chuan pawn lam leh dinhmun leh sum leh pai chu a pawimawh berah ka dah lo. An chhungril mi sa dik tak leh nungchang hi a pawimawh ber fovin ka hria a. Chu lam chu kan thlir tel a tha ang, a rawn ti ve char char a. Kan thlir tel lo hleinem. Lehkha thiam thei. Technical line a kal a officer chu a mi zia pawh a chhe lovang tih chu ka chiang mai a. Tin, heng khawpuiah hian mawihnai leh ropui tawka inneihna buatsaih pawh ka chak a. An sawi lat lat khawpa chetna remchangah ka ngai a. Tin, chu lovah. Ka tu leh fate zel tur pawh ka thlir phak vek. Nakin zela kan thlate kal zel pawh vantlang chunga leng zel turin ka duh a ni. Chung thilte chu thlir ve ula, a chiang mai lawm ni? Jenny nu chuan a ti leh ta hmuar hmuar a. Julie-la hruaitluangi chuan lu thing deuh nana chung hian. Suana intih chu hmana vana pa hawl kawta min khualkemtu kha a ni lawm ni? Khatiang te kha chu a khatiang neih ai chuan len tar thak pawh ka thlang zawk. Bi a hlothlo neih ngawt mai chu ka tum lo khawp mai kei chuan a lo ti chhum hmak hmak a. Jenny chu a sen deuh ap ap a, thinrim inthup tum. Mahse inthup thei lo tih hriat reng hian Juli nang an be lo che a ti ram ve ta hmak mai a. A pa leh a pu chu an inmelh ralh ralh a. A nu chuan, Chutia thinrima lak mai tur a ni hleinem Jenny i u a ni a, a ngaihdan te chu a sawi ve ang chu. Bia hlothlo thingtlang mi ngaihsan lohna chang a hria a nih zawk chu, tiin Jenny chu a kam khat nghal a. Jenny pawh chuan, Ah, eng lovin i tih ang. Mami pawh hei a hmingin sorkar officer a ni ve a, sorkar pawh inrintlakah an ngai tihna a ni a, a la thawk tir chauh phei chu a ni na a, a tana tha tur chu a hei lo durah ngai ila, a neitu tur thu thua i dah mai ang u, a ti ta a. Jenny pa pawh chuan, A pu thu chu a dik ang. Mami thu thu ni rawh se. Amah erawh chu hei tuk ina kan tih fel mai loh chuan a dik lo vang a. Thu engkim pawh chah a hun a ni. Tumah keini tan an i aiawm lo. Mihring nun te chu khi khu kan intih chhuak mai mai alawm. Mami-n thlang teh se, a neitu tur thu thu a ni e, a ti ta a. Jenny chu an en ta thap mai a, ani erawh chu a kun tlat a, ta aw deuh chiau hian ka pa ka nu te thlirna ang khan a lungchhia a insut hreih hreih a, a sawi zawm mai thei lo va, a nu chu intih theih hmel leh lawm hmel tak hian a hawi chhuak a, a han melh kual vel a. Ka thlir ve theih loh avangin pawi ka ti ngawt mai. Nupa nunte hi a rukin ka chikin ka thlir ve thin a. Pawn lam dinhmun leh sum leh pai hausakna hi chu nupa nun phuartu hrui fai lo ber niin ka hria. Hmangaihna tak tak a awm si loh chuan inneihna sumdawng hi zawng a belh chian dawl loh ber a ni fo thinin ka hria. A nu chuan, Bee e hlauthlo chu i thlang zawk a maw? I zirna leh thiamna zawng zawng pawh hman tlak lovah i chan tir dawn ta a ni maw? Nge i pasal chu nau awmtuah i hmang dawn em ni? a ti ta bawrh bawrh mai a. Khai bawih bawih thin a che. A neitu tur a ni a, a duh miau chuan a tha ah ngaih mai tur a lo tha phian mai thei a, a that loh leh a mamawh a ni mai. Tiin a pa chuan Jenny thla vang chu a lo hau va, Hum, in tih tih in ti hlawm teh u. Tih pah chuan Julie chu a kai a, choka lamah chuan an phei tau ta nghawng nghawng a. Jenny pu chuan zawi muang chiah hian, A nih leh Jenny, chhuahna chu hei kan thlang dawn ta a ni a. Mika atanga ka lo hriat dan chuan. A mizia chu tha deuh mai a ni a, an ri thei thung a. A pa hi first class contractor a ni lawi si a, an chhungkaw boruak hi eng ang chiah nge ni ka chiang lo va, inneih te chu lo puitlin ta ila, engtia khawsak nge in tum ang? tiin a zawt ta a. Jenny chuan, Ka pu, ka pa nen in mi hriatthiamnaah hian ka lawm em em a, Zalenna min pek hi ka tan a hlu hle a ni. Ka nu te thlir dan pawh kha ka dem chuang lo va, sum leh pai leh dinhmunah an inthlau ang chiah khan an mizia chu a inthlau ve thung a ni. Tin, mahni khan ka han sawi mai ang a, lehlangin chhuahna te chu ka han tlawh a. BA Hlauthlo intih kha chu a dik thap a, mahse Hlauthlo satliah chu an lo ni aw zawng lo. A ram enkawl dan chu pui ang reng tak a ni a, in hmuh ve zet loh chuan sawi uarah min ngai palh ang tih pawh ka hla va. Tin, vawk a vulh nasa hle mai a, tunah hian a puitling a chhiar theih a ngaih chin pawh sawmnga emaw chu an bul a, sorkar hnathawh a politics insik sawi hlau reng reng a, khawsak ai chuan zalenna famkim nei a, chuta khawsak chu ka dam chhung ni hman ral nan pawh ka thlang zawk a ni, a ti ta hlawl mai a. Jenny pa chuan, E, chutianga scheme mumal tak neia a tih phawt chuan a hlawhtling ang, vawkvulh hi a farm ang tak a, Tih hi kan la awm lo va, tih a hun hle reng a ni. Hei Aizawlah te hian vengtin maia in tin deuh thaw in an vul a, khawlai a ti tawpin a tirim si em em a, hriselna atan pawh a tha lo. In hmun chep ve tak tak in an han vul a, thenawm te bang ngheng lek lek in vawk in an sa a. A zun ek rim chhe tak tak hian kan khawpui pawh a ti tawp tak mek a. Hnam dang mite lo kal chang pawh hian kawngpui kama vawk in ṭawp pawi pawi hian min ti zak fo ṭhin a ni. Rinawm leh daima taka thawh chuan sorkar hnathawh ai chuan kei pawh in tlanawm ka ti zawk a, hlimna pawh a tam daih zawk in ka ring a tih zawh chuan zanriah kil tur chuan choka lamah an phei ta dial a. Bung sawm pakwana inpuahchahna, October ni sawm pariata innei tur chuan lehkha chu an tar ta a. Chhuahna chuan rama chu thiana hman duh hle mah se, ram tana an beihnaah chuan ram hmangaih tusuak te huat a kai ngei ang tih a ring a. Tin, amah rama pawh chu khawiah nge a awm pawh a hre phak tawh si lo va, hman hleh thei ah a ngai lo va. Inneih kawr tur te hrui tir a ngei avang leh amah pawh insut thar a duh ang a neih loh avangin inneih thawmhnaw ngaihtuah turin Aizawlah a kal a. Jenny leh a thiannu nen chuan an bazar a, a hleihluakin engmah an ti duh hauh lo nain an inneih thuamhnaw chu a mawi hnai thawkhat hle a. Chumi zan chuan a thianpa nen Jenny te in lamah chuan an va leng a, inneih ni hman dan tur leh thuam chhum tur lam te chu an sawi ho va. Chhuana chuan ka lo rilru ve dan mai mai chuan nang ni tan khual kai a ngai dawn si a, a lawmna chu tih ho mai tura ka ngai a. Kan vawkpa sawmsarih pahnih emaw hian ruaite buatsaih ve ta ila, vawksah ei thei lo te an awm palh thei a. Chung ho tan chuan kel pakhat leh ar te lei ve mai mai ila tih ka lo rilru deuh a, a han ti a. Jenny pa chuan, Chutiang em em a, insensau chu in tan a hau tak lutuk ang. Keimahni lamin a sensho chu kan tum ang e. Khual khua a nih dawn avangin ran ngaihtuah lam erawh chu in lo tum ang a, a sensho chu kan rawn tum ang, a ti ve thung a. Chhuana chuan, E, a ngai lo vang. Vawk pahnih leh ran dang tlem chu a hautak hran hlei nem. Hetiang huna hman tur chu ka dah tha ve nial a, heng vang ringawt hi chuan kan buai hran lo vang. Tin, thuam chawmthuah pawh kei ka ngaih ve dan chuan kan mizo dan pel zawnga tih hi chu tha in ka hre lo. Ama tana mamawh tur bak chu engmah rawn chawm lo se ka duh dan a ni, a ti leh a. Jenny pa bawk chuan Mami pawhin sorkar hna a thawh ve si chuan motor te a la dawng pha ve rih si lo va, tin hei in awmna hi a la fal deuh rih si avang hian motor pakhat tal chu in mamawh ang a, kan gypsy pakhat zawk hi chu rawn chhawm ve se ka lo ti rilru deuh asin a han ti a. Jenny nu leh Julie chu an lo mengthip kher mai. Chhungkua ah pawh an la sawi hauh si lo a, an pa in chutiang thu a han sawi ta mai chuan a bala khaih hle a. Chhuana hnen a han chhawm luh atan zawng Gypsy chu ui awm a ti lutuk a ni. Eng emaw sawi tuma Jenny nu chu a han an zuau lai chuan Chhuana chuan a lo tawngkhalh ta a. E ka pu, chu chu tulin ka hre lo. Ka ngaihdan chuan Jenny pawh hmunhrana awm lovin a hna pawh bansan turah ka ngai a. Ka nu nen in lamah an lo awm ang a, tin motor lam thoah chuan kan inpanna kawng khu ka leih tlang hnuah phei chuan kan mamawh ngeiin ka ring a. Chuvang chuan Gypsy hlui deuh hlek tawh pakhat chu lei ka lo tum ve reng reng a, kan inbe fel diam tawh nge nge a, rawn sawm chu a tulin ka ring lo. A han tih chuan Jenny nu chu a ka ta ho mai a, Thingtlang mi Bri e hlauthlo mai mai an tih An hmuh si rilruk em em chu an rin aiin a che hrawh ta tlat mai a. Jenny pa erawh chuan chhuahna chezia chu ngun takin a lo thlir a, puitling a tiin tluk lo ru hlein a inhria a. A maw thawh chhuah ngat ringa nun bul a han tan dan chu zahawm a tiin Mark pa atan pawh chuan lungawi thlak tan hle hian a hre ta a. Chhuahna chu an khaw lamah chuan a haw ta a. Inna han thlen chuan thil a beisei loh ang takin a lo awm a. A thang bau hlanin zan khat chu mo lawm nana a tih vawk sum sarih pahnih chu a lo thi ringawt mai a. Chumi a han hriat chuan i siktu leh hmelma a nei a ni tih a hre nghal mai a. Hmelma kut hnu a ni tih pawh a ring nghal a, mahse tuma hnenah a sawi lo. Chumi zan chuan an mutlan in an kawngka ah hian lehkha danglam tak mai hi an lo dah a, a nu zing tho in a hmu hmasa ber a, chhuahna chu a ka va a pe ta a, chu lehkha chu vawmna lehkha a lo ni a. Chu Mister Lalramsuana RSR intipawl te chhiahkhawn hmanga hetiang hmun hi din i ni tih hriat a ni a. I nunna aia i thlang zawk a nih loh chuan i thil tih tum zawng zawng hi sut tur a hriat tir i ni. I awm dan zawng zawng hi thlir thlai reng i nih hi Haider suh ang che. Chhuahna nu chu a hlau thawng hle mai a, a bin hian a bing chuk chuk mai a. Mama engtin nge kan tih tak ang le? a ti a. Chhuana chuan, E ka nu, lu ngai duh suh. Engmah tih sual ka neih ka hre lova, tu pawimah ka sawi ka hre bawk hek lo. Hlauthawng reng reng suh, a fel mai ang, tiin a hnem a. Chhuana thianpa chuan, E hlauthawng hlek suh u, patling kan awm ve alawm. Eid siktu misual dawi zep thil tih mai mai a ni. Dikna tan chuan kan che ve anga a ni mai. Amah erawh chu VDP te erawh chu hriattir ve chu a dikin ka ring a, keiman hma ka lo la ve ange a lo ti ve bawk a, nimahsela chhuahna nu chu a awm a nuam chuang lo. Inneih ni chu a lo thleng ta a, Jenny chuan kawr fual var nalh zet mai hi a ha dalh mai a, pheikhawk var hi a bun a. A hmel a tha a, a pian a nalhin a hleitling bawk a, a duhawm kher mai. La lung ang ser mai hian a biangte chu a tai vam hiam a, a mitmeng lah chu a pawt hian a paw phiai mai a. Biakina a pa in a rawn kaih luh lai chuan mi zawng zawng met chu a chungah chuan a fu thup a, khap lek lo hian an en ngawih ngawih hlawm a. Suana chuan a mit sir hian a lo melh a, tun hma zawng ai khan tha zualin a hria a, van tirhkohte pawhin rawn bih thup a, mawi niin a hre hial a. Dan ang thlapa inneih chu an tih zawh hnu chuan thla te an la a, chumi hnuah chuan Suana te in lam pan chuan mipui chu an liam ta zung zung a. Aizawl lam mite erawh chuan mo lawm tura ramhnuai lam pana Ke a, ni Sanuaia han kal chu an chak lo hle a, an hmelah pawh chu chu a lang a. Jenny leh Chhuana chu motor-ah an chuang a, a nu leh pa leh mi dang tlemin motor dangin an zui bawk a. Chhuana te in chu KM chan ve vel hian motor kawng a la pawh loh avangin motor kal theih chinah chuan motor chu an dah a, ke in an kal ta a. Chhuahna te hung chhung an han thlen chuan mitin mai chuan mak an ti a, an hawi an hawi hlawm a. A nawmzia leh engkim mai a felfaizia chu hei hi puiin an sawi ta luai luai a. Aizawl lam mi intinau deuh deuh te pawh chuan chutianga hmun cheihnum nuam leh. Mawi chu an lo la hmu ngai hlek lo va, mak an ti let ding hle mai a. Hung chunga nungcha te ngam pat theih zia an hmuh chuan mak an ti leh zual a. Hleimei par te, sava chi hrang hrang te chu an bul lawk lawkah chuan an rawn tla nak nak a. Mo duhawm tak chu an rawn lawm ve a ni ber awm e. Bung sawmhnihna, khual duhawm. An inneih hnu chaw kar khat velah chuan tlai kha chu thim hlim unau Belhai hun ang velah hian chhuahna tein ah chuan Rama chu ban vei lam awrh ṭut hian a lo lut hlawl mai a. An zanriah ei lai tak chu a rawn nang a. Jenny chuan a hmuh veleh a tho nghal thuai a, a va pan a. Ui u lam, u lama engti zia nge ni ta, i bante hi i hliam em ni? a ti sawk sawk a, chhuahna pawh chu a lo tho nghal thuai a. Rama chuan, E, chaw kha ei phawt rawh u, in chaw ei lai ka rawn nang a, ka dam rei dawn a niang, a ti fiam nuam a. Chhuahna chuan. Ngawi teh rama, chaw ila ei miah lovang ka ring. Hei kan ei dawn chauh a nia, han kil ve nghal teh. Kan inneih ruai lah i kil ve ta si lova, han kil ve nghal teh, tih pah chuan a pawt thu a, tichuan a kil ve ta a. Chaw an ei kham chuan rama chuan an zawhna chhangin a chanchin chu hetiang hian a sawi ta a. Ram siam that kan tumna ah hian Pathian zar ah kan hlawhtling dawn khawp a, a lawmawm dawn khawp in ka hria. Kan Paul pawh hi kan pung hle a, tun ah hian member sangkhat vel kan ni tawh a, sangkhat ai tam hi chu ni lo ila kan duh dan a ni a. Amaherawh chu mitui. Ram tana ngaihtuahna seng tak tak rawn tel ve dil te chu a la theih hram hram ang chu kan ti lek fang a ni a. A duhna zawng phei chu la duh ila sing dawn lai chu kan ni thei mai awm e. Amah erawh chu kan tum a chiang ham hai lo, mahni hmasial lo, mirin tlaka kan ngaih te chauh kan la a. Politics-a thunaihna channa hmanrua a hman chak ram tana chan ngam si lo. Hrehawm pawh tuar paih luai si lo. Intiram hmangaia midangte sawi chhiatna leh thehthlakna hmanruaa hman tumte hi kan lo senglut tel palh ang tih kan hlau a. Kan tum hi lalna leh thuneihna chantum lam a nih ve lo avangin a phurna zawng hi chuan rei min zui paih chuang lovang a. Mahna i tawngkam kha han haw leh ta ila, he kan Zoram hi kan tu leh fate Sailena tlaka siam hi kan hna leh kan tum chu a ni mai a. Tunah hian kan bitum bulpui tak pakhat chu drugs hi a ni. Golden Triangle atanga drugs tawlh rukna kalkawngah Zoram hi a tang ve tih kan hria a. Hei hian hripui ai mah a rap thlak in kan ram a suasam a, tha lai hnawk sak kan nei tam sawt em em a. Hei hi a theih ang kawng kawng in kan do dawn a ni. Hemi kawngah hian sorkar pawh a tha hle mai, kawng hrang hrang a min puih an tiam a. Amah erawh chu sorkar nghenchhan chu kan tum bo lo. An mihriat thiamna hi kan duh tawk hle rih a ni. Sakhuana atanga kan ramvaitute phei chuan thil an hrethiam thuk riau niin kan hria. Eng pawh ni se kan ram hian eng emaw chu a tawk dawn a, siamthat a nih dawn chuan na eng emaw chhe te tal chu a tuar a ngai ang. Pumpuina chu a damna tur chuan zai a ngai thin a, tichuan a lo dam thin. Keini pawhin major operation nge kan thawh ṭul ang kan hre chiah lo a ni maithei. Mahse naute a pian dawn chuan a paitu chuan na a tawrh chu a ngai thin a nih hi, Rama chuan a ti a. Chhuana chuan, A lawmawm e, politics rimna miah lova ram siam that hna han thawh hi chu a lawmawm dan a dangdai khawpin ka hria. Hei le, keini nupa aia i nun i hlan a, ke i pen chhuak chu a ni a, harsatna in tawh zawng zawng pawh kan rawn hriat pawih phak lo cheu a ni a. Ram tana thawktute tana thawh hi ram hmangaihna a ni a. Ram hmangaihtute hmangaih ve hi ram hmangaihna tak a ni a, hei keini chhungkaw tih theih chu a tlem rih hle mai a, i pocket money tur tlem kan tum ang che a, tin i mamawh leh duh huna i lo tluk luh nan tiin i pualin kan thlawh hma hi kan zau a, he kan awmna piah mual saw i hminga kan dah a ni a. Hei keini pawh Pathian malsawmna kan dawng a, kum inah phei chuan vawk za tal vulh kan tum a. Tin, Jenny a lo awm ve ta bawk a, vawk bakah bawng pawh vulh kan tum ṭan deuh a. Kum tharah hi chuan chhungkaw thum chuan min rawn bel ve leh dawn a. Helai hmunah hian khaw thar kan siam dawn a ang khawp mai. I duh leh remchan hun hunah i hum hi chu i rawn luah dawn nia. Israel ram kawlh vel vul pawh an hlawhtling thei a, he kan ram tha tak hawina lam apianga hring dup hi intaudelhna ramah kan chantir ngei ngei tur a ni, a ti ve ta a. A tuk zingah chuan chhuahna leh rama chuan chhuahna te huan ram chu an fang dun a. titi khawchang an sawi dun zel bawk a, Tukṭhuan eikham chuan Rama chuan, Hei kei chu ka kal leh phawt a ṭul a, tin ka lo la sawi loh thil pakhat, in inneih hma khan lehkha danglam tak mai in hmu tih kha kan lo hria a, kha kha kan chhui chhuak a, I chikna a vang liau liau a, khatiang kha tih a nih zia pawh kan lo hria a, a tul angin thil kan ching fel a, tun hnuah chuan an ti leh ngai tawh lo vang. Inhriat ve kher phei chu a tulin ka hre lo va, ram into delh nan theih tawpin lo thawk ula, hmasawnna leh into delhna kawnga hnawk chu keinin kan rawn thian zel dawn a ni, a ti a, a chhuahsan ta a.